Kare ma jo-ni dong gin gudwogo ki Kitgum, ngo kikome ma Kamana ma odong gang otimo nio wa i agikkine? Pud dok wajolo tono yat labongo. Pud dok apwoyo me dwogo anyimwu. An ma abedo latel lweny ma dong polle omaro obedo ka wot ki lweny nio ka omedo ki tyeko lweny. Ma dong jone gidugo ki Kidgum, bajiligi dong odwogo, gin gubino gubuto. Lubanga ocwalo plan i wiya ni wan dong wanyut loc kit macalo loc ma dong kobedo jone odugo ki ki Kidgum, ci wayubo jami mabeco, wayubo lela mapol Marwamo lel ci cok lel abiro kulu ma watamo ni myero wangwec wace doro wawok ki i nyim gang kal ni jo ma lawogi cwalogi-ni gin dong gudwogo ci watiyo tic eno-ni kun watiyo ki oboke me loc ma yam Acholi tiyo kwede ci kilwongo ni oboko lwedo ka in iloyo mony ci kiywayo oboke ci wan wacako kubo oboke kun watweyo ki tol i te lela. Ka waringo kede ma apwa tye ka duny nitur ma wawero ki wer ma wer ma wabedo ka werone ki neko na nekone Yecu otyeko deno can bot odeno can aye kwo otyeko deno can ngat ma paro pe nyiko to pe laro aye latin pa ma dyam nyiko to pe laro aye lakwo ki neki nono teri kom yara dai but polo neno can

En ngwec ma watye ka ngwec ki gari ki yomcwiny ki deyo madwong ma warukke ki ruk me deyo ki en cal yatariya ca-ni. Waketo i wi lela pa Wil Pero Dara, en ma lok tye i kome. Waketo cal yatariya ma kidwogo ki i buc, wau wa loka walimo lotta ka wadwogo. Ma wadwogo, cwiny jok okeco, jok okeco adada. Lutino pa ajwaka-ni gukeco, gubino gukwanyo panga, gucako lolo luwud omego mukene ni gitonggi ki panga, nio ka gutinge gupoto, panga oket ata. Ka wacito wajwongogi, wadwogo ma dong wao, kioro dano mo acel ma lamony ni en obin olub kor wa i kanicawa. Mono laco ca gilwongo nyeri Kibwata, obino ki lakiri, obino otugo icel i wi wil piny odore ki lakiri, ka wamako watye ki tweyo ne ocuto i cawa-nu. Watugo i tweyo ni waye pe water i gang kal, in ibedo botwa kany ma bucci itweyo ki kany. Ka watweyo, watweyo, watweyo, oketo i ot kenyo, otweyo ma bucci i ot kenyo nio ka peya oru ma okok ki dyewor peya omedo ki ru. Ka odiko dong wa waye ni in dong kong dong icelwok komi o, otelo cai en omato. Lacen acen otugo i larre ocoto ki kany ka. Meno gin mutimme i cawa adadani. Dano mo obino ka lweny i komwa, wagwoko maber, wagwoko maber adada. Nio ka otugo i larre, odok gang ma dong dok gang, dong odok mo larre. Meno kit ma lwenywa-ni dong otum kwede eno, ci lweny otum maber. Wamedde ameda ki mukene. Man eni, atamo ni ka ma agiko iye, ka ma lwenywa bene dong ogik iye eno. Apwoyo matek. Tito pa Lubanga man pe lok aboka, lokke bene pe biweko wacone ni wan pe watye ka timo goga. Jami ducu ma watye ka lokogi, caden ma watye ka lokogi pe goga mo wa acel kom tic ma otine pi yabo wang kakawa. Laco-ri ma ocelo wii Wilfred Odoro ma en aye lawang aja-ni meno eno ni obedo omera ma i dogolana kikome ma en onongo tye wa gangwa kicikiwa ci cet igo ripot wa bot tugo moi ni an dong alareo, Okemo bene oo wa ganga ocito ogoyo ripot wa ni an dong alareo dong pe owaco gin dong otimo i guduwa pe dong owaco cel i wic. An dong ajolo ajola keken, pien en aye dano ma an akwongo cito ka wango ka puto kangone. Kare ma dong imiya ripot akemo gange, pien en aye nongo tye ki kango i nget ganga. Ci atu puto kangone ya dong acito anyim anyim. In aye dong obino i gudi-ni dong obino ki kiniga, oweko dong ocelo wii Wilfred Odora.